Alright, tinokugamuchirai mose kune vakateerera. Tinovimba kuti muri kutinzwa zvakanaka. Tadzoka zvakare, asi nhasi ndoda kuti nditaure nezveimwe topic inogona kuti siyanei pane dzatakaita previously but zvinenge chingocomplimenta chinhu chimwe chete zvisinei topic yandinoda kuti tidzidze nezvayo kana kuti tibate nezvayo iri pamusoro pekuti ask for anything and he will do it saka pana mubvunzo iripo ipapo kunzi ask for anything saka ndichada kuunderline apo kuti anything ndichazoda kuti ndipatsanangure ipapo kuti zvinenge zvichimborevei uyezve iziti kuti everybody can ask akazviitirwa and anything wacho anenge akambomira sei saka ndisati ndapinda into detail toda kuti tibva tabatsirwa nebible kuti tinzwisise kuti zvinenge zvakamira sei saka ndichambotora in this dimension yandakuverenga nezvayo so tsamba yekutanga tichaiona kuna john 15 tichaitangira pa 7 verse 7 saka ndichaverenga both english and shona ndichaverenga both english and shona alright rechishona riri kuti kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri muchakumbira zvamunoda muchazviitirwa rechirungu roti if you remain in me and my words remain in you ask whatever you wish and it will be given to you chada kumbotanga nombotsanangura ipapo saka pekutanga ndepekuti pane a condition iripo yevacho vachange vachinherikina vachange vachikumbira vachiitirwa Saka condition iripo ndeyekuti wagara here maari iye achigara mauri. Saka pane nhau yekugarisana. Saka munofanira kunge muchigarisana. Uye zvari kubva taura kuti mashoko ake futi akanga achigara mamuri muchakumbira mugozviitira. saka taita zvinhu zvinogona kuita kunge zviviri zvekuti iye newe mogarisana shoko rake rogara futi mauri pava nekugarisana so unenge uri a person anokwanisa kukumbira akanzwikwa uye akazviitirwa ndichazoenda pa ndichazoexplaina kuti kugarisana kwacho kwakambomira sei kana kuti zvinoitika how what's wrong kana tichizviparidza kuti ye Garai muna Kristu, iye agare mamuri. But kuti tizoziva kuti zvinenge zvichizoitika sei, uyezve kuti ndizoziva kuti ndakagara pamwe chete naye takagarisana, zvinenge zvichifamba sei, kwava nekuti netsei. Saka handisati ndadzika ipapo, kamboenda pakanzi ask whatever you wish, whatever you wish, kana kuti anything you wish. Pava pane nyaya manje. zvinoitika ndezvekuti kana wagarisana nakristu kana kuti kristu agara mauri iwe uchigara maari shoko rake riri mauri unoziva here kuti hauende kuno to ask zvinhu zviri nonsense The fact yekuti muri kugarisana naiye wacho anotokukontrora ende anotokubatsira kuti uite sarudzo yekukumbira zvinhu zvakanaka saka patinogona kuti ta a problem nevanhu ndepekuti unogona kusangana nemunhu ari munyika asati akunatsonzwisisa kana kuti zvakristu anobva kuziva kuti haiwe takanzi tinokumbira zvese zvatinoda wotonzwa zvaada kukumbira zvacho zvaizviri nonsense hazvina kana nomusoro because hapana kugarisana asi kana magarisana iye pache zvake can control you and unotokumbira zvinhu zvakanaka hapana paungazokumbira zvinhu zvisinenge zvisina kumira zvakanaka saka nauye kugarisana ndichagona kupa example kuti vanenge vari mudzimba vanombogarisana sei ende chinomboita kuti vanzi vakagarisana chii saka izvo zvongona kutibatsira ndichitora nethat angle zvekare so ndoda kuti ndiverenge john 15 iyoyo pavhesi 9 tada kumboidza kutsanangura kuti chinombodzi kugara muna kristu iye achigara mandiri zvinombofamba sei right

and remain in his love right rega ndiverengere chishona baba zvavakandida neni ndikakudai garai murudo rwangu kana muchichengeta mirayiro yangu muchagara murudo rwangu seni ndakachengeta mirayiro yababa vangu ndichigara murudo rwavo so ukada kusitarisa nhau yekugarisana yacho iri kutangira panhau yelove Chinoita kuti iwewe kana kuti une mudzimai munge muchigarisana zvinototangira panhau yelove. So pakati pako iwewe mutendi naKristu Jesu panofanira kunge pachitotaurwa chinhu chinonzi love. Ndochinototanga kutoku itisunganidzai kuti panzi paine kugarisana iye achigara mauri iwe uchigara maari pava nekugarisana so iye baba vakamuda iye ndokuda isusu ndokutifira saka baba zvavakanga vamuda zvakaita kuti akwanise kunge achichengetedza yaari kuti macommands ababa vake zvimwe chete nesuwo Tikufanira kunge tichichengetawo futi makomanzi ake nekuti iye akatidawo izvozvo zvobva zvaita hochekoche yekuti isusu tisvike pakunzi tagarisana naye saka nhau yekugarisana yacho uri kubva watonzwa ndoda kuti ndidzokorodze apo ari kubva ati iye Eh, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. In my love. So kugarisana kwacho kuri maringe nezverudo. Ndokuri kuita kuti muve nekugarisana. Ende munongonzwisisanawo yelove kuti pane love hapasina kupesana. pava nekufambirana pava nekunzwisisana pava nekuita zvinhu zvine direction imwe chete so iye akakwanisa kugara murudo rwababa vake nekuda kuti aichengetedza zvavaimurayira isusuwo tinofanira kunge tichiteedzerawo futi zvaanenge achitirayira kuti tiite tava nekugarisana ipapo tichakumbira zvatinoda akatiitira so ndakuenda kunodzika zvekare taona kuti inhau yelove but ndada kuenda pacommand yacho kuti what is the command yaari kumbotaura kuti anzi ichengetei so ndakuenda pajohn 15 pa12 my command is this love each other as i loved you so that's the, the command yekuti tidane takangodanana chete that's the command inotoita kutoti pakanga paine love pakati pedu isusu iye achange achigara matiri neso maari tavanda kugarisana so we can ask now for anything what we wish iye akatiitira ndinotenda kuti mumwe munhu abatsirikana nekashort sermon ikaka unogona kunongawo zviviri zvitatu atende